rendez-vous du FMFP ity fandaharana ity izay natao hiresana antsika momba ny taille famatsiam-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa misy karazany enina ireo tetikasa izay vatsian'ny FMFP vola voalohany amin'izany dia ny tetikasa ho an'ny orinasa tsirairay manaraka tetikasa iraisan'ny orinasa isan-tsehatra ao koa ny tetikasa iraisan'ny orinasa iraisan-tsehatra tetikasa fahefatra ny tetikasa sokajy mampitovy tatana, ny tetikasa manaraka izay dia ny tetikasa ho an'ny tobin-tsorom-pirenena ary ny tetikasa fahenina farany dia ny tetikasa ho an'ny fikarohana isan-taona amin'ny mpandray anjara amin'ny FMFP. Hasina Randriamihary, Talen'ny fampiofanana sy fampandraisana andraikitra eto anivon'ny FMFP hiresaka amintsika ireo tetikasa roa farany izay vatsian'ny FMFP vory. Ity fangatahan ity dia mahakasika ireo tetikasa mpiofanana izay mahenika ny firenena iray manontolo. Ny FMFP dia mitily sy mampisongadina ireo tanora sy ireo olon-dehibe izay miasa ao anatin'ny sehatrasa manan-ko avy sy mandalo fotoan-tsarotra amin'ny resaka fahaiza-manao. Ny filankevi-pitantanan'ny FMFP. ho an'ny afaka mamaritra ny famantsiam-bola ho an'ity tetikasa ity. Izy ireo ihany koa no mametra ny sehatr'asa sy ireo vondrona afaka manangana sy mangataka famantsiam-bola. Marihana moa fa natokana ho an'ny Federasion'ny mpampiasa, Sendikan'ny mpiasa, ireo vondrona sy sampandraharaham-piofanana izay mahenika, ny firenena iray manontolo sy ny secteur maromaro ity tetikasa ity. Ny fiantsoana ny tetikasa dia alefan'ny FMFP amin'ireo vondrona voasafidy ireo. Anjaran'izy ireo no mamaly izany araka ny lalam-pahamena voafaritry ny fiantsoana. Izy ireo ihany koa dia manangana sy mameno ireo taratasy takiana rehetra ao anatin'izany fiantsoana tetikasa izany ka mandefa izany fangatahana aty amin'ny FMFP. Ireto tetikasa ireto dia miavaka amin'ireo dimy voalohany voatanisa teo aloha, satria dia ny FMFP mihitsy no mitondra sy mandray ny fepetra rehetra amin'ny fanatanterahana azy. Anisan'izany ny fanadihadiana sy ny fikarohana ny tsy fahampiana, amin'ny fahaiza-manao amin'ireo sehatr'asa maro. Natao izany mba hanamorana ny famoahana drafitr'asa sy drafi-piofanana matipaika mampisongadina ny asa vao misandratra na ireo mandalo fotoan-tsarotra. Izy koa dia manampy amin'ny famolavolana ny fiantsoana tetikasa ho an'ireo vondrona sy orinasa maro eto amin'ny firenena. Mba hanatsarana hatrany ny lohahevitra sy ny sehatra izay mahakasika ny fampiofanana vatsinin'ny FMEP vola ary indrindra mba handrafetana fiantsoana ara-tetikasa izay tena mamaly ny filan'izy ireo dia misy karazam-piofanana roa karakarain'ny FMEP. Ny voalohany dia mitodika amin'ireo orinasa amin'ny fananganana sy famolavolana ny drafi-piofanana. Izy ity moa dia natao mba hahafana mamantatra ny tena filana ara-piofanana ny tsirairay avy amin'ireo mpiasa amin'izy ireny. Ny faharoa, dia mitodika ho amin'ireo rafi-pitantanana, ireo mpisehatra ato anatin'ny FMFP, fa mety ihany koa amin'ireo mpikambana tsotra toy ny orinasa. Izy ity moa dia natao mba hanamorana ny famolavolana ny tetikasa sy ny fangatahana famatsiam-bola ety amin'ny FMFP. Amin'ny alalan'ny fiantsoana tolobida ataon'ny FMFP, Mahafoana mahafantatra ireo vondrona izay hanao ny fanadihadiana sy ny fikarohana momba ny tsy fahampiana amin'ireo sehatr'asa maro. Rehefa vonona avokoa ireo antontan-taratasy ilaina araka ny fiantsoana ara-tetikasa na fiantsoana ara-tolo-bidy dia afaka alefanareo post ety amin'ny foiben'ny FMFP Antananarivo na koa anterinareo an-tanana ety amin'ny tojita Lakorongano aloha ny amin'ny dimy ora hariva. Ary ihany koa, afaka alefanareo amin'ny mailaka amin'ity adiresy ity, projetdeformation arobase fmfp point mg, alohan'ny amisasak'alina ny daty farany tondroiny ny antso. Raha toa ianao ka tsy naharaka ny fandaharana hatramin'ny voalohany, dia mbola afaka arahinao ny fandaharana ao anatin'ny tambajotra tsosialy sy ao anatin'ny tranonkalan'ny fmfp. Be. Amin'iriny indray isika dia hiresaka momba ny fanampiana entin'ny FMFP amin'ny famolavolana ny drafitra sy eo amin'ny famaliana ny antso an-tetikasa. Veloma indray ary.